Wel, mae y diwrnodau diwetha yma wedi bod yn sialens aruthrol i, i fi um, o ran um, bod yn dyn busnes. Mae wedi bod yn, um, yn brofiad erchill siarad gyda'r gyda staff. Um, Dwi'n dwi, dwi, well, dwi falch bod gyda fi staff anhygoel. a sydd wedi deall y sefyllfa wrth gwrs. Um, mae hwnna'n meddwl bod, bod dwi wedi cael, cael y sgwrs gyda nhw o ran, o ran um, um, dod â'i oriau lawr, um, ond eto siarad gyda nhw fel oedolion, dim, dyn nhw'n ymlaen yn blant i fi, so mae rhaid fi siarad gyda nhw fel oedolion, ond wrth gwrs holi dda nhw um, beth, beth yw'r nifer oriau sydd um, sydd angen arno nhw i weithio. Um, fel ni wedi clywed dros y 24 awr diwetha, wel fydd, fydd na ddim bwyta i na cinema na ddim byd a tafar ni fynd i, felly fydd pawb yn gallu byw ar llai o arian dros y misoedd nesaf. Um, o glywed heddi byth na byth a, a nath y cynghellor ddod mas heddi, wel oedd oedd y gyllideb wrthnos diwetha yn, yn mynd i fod yn help, ond wrth gwrs oedd e oedd e'n mynd i fod yn oedd e'n mynd i fod yn, yn ddim byd i ni o ran perchnogion busnes yng Nghymru. Um, bydde bydde bydde hwnna 'di mynd o fewn diwrnod fi'n credu yy beth o- beth o'n nw yn cynnig. Yym ond yy beth sy 'di dod heddi yym gobeithio bo' fi 'eb cam ddeall ond ond rwy'n edrych fel bod y yr grant yma wedi ca'l 'i yy yym rhoi fyny i, i beth oedd, oedd wedi cael ei gynnig wythnos diwetha. Uh, gobeithio daeth hwnna mewn ar wel, gobeithio dros biliwn i ni um, yng Nghymru o ran busnesau. Um, diolch, wel, diolch i nhw am hynny, a gweud y gwir, ond, ond wrth gwrs ni'n poeni hefyd ar pryd mae'r arian yn mynd i gyrraedd yng Nghymru. Uh, oedd y gyllideb uh, bron i wythnos yn ôl a heddi wnaethon ni glywed a di mawrth heddi um, glywon ni bod yr arian um, a faint, faint o'n ni'n cael uh, 200 miliwn oedd i fod bore yma ond mae hwnna wrth gwrs yn mynd i gael ei wedi cael ei edrych arno um, a, a wedyn mae hwnna yn, yn, yn mynd i helpu ni. Um, Mae'r busnesau sydd gyda fi yn y sectorau mae dyn ni'n sôn amdano, y twristiaeth, um, ar yr ochr um, retail a ochr um, y bwyt, dwi'n rhan o fwyty hefyd. So, o ran uh, cwmni um, siop y pethau, wel, dwi'n wrth gwrs yn poeni amdano Fydd rhai ni falle cael ar drws e yn y diwrnodau nesaf. Um, dim achos bod, bod y staff yn poeni, ond, ond wrth gwrs bod dyna beth fydd rhaid i bawb wneud gyda'i busnesau. Um, bydd, bydd ni fod wneud yr, yr social distancing ma, so mae hwnna yn rhywbeth uh, Rhywbeth fydd rhai ni wneud, ond eto fi ra- falle fy rai ni feddwl, mae rhai ni wthio um, y wefan, uh, siopapethau.cymru gyda ni, so mae hwnna'n rhywbeth falle wneud helpu ni, falle wneud helpu fi dalu y staff sy'n gen i. Um, ond eto mae beth sydd wedi dod o'r Llywodraeth yn mynd i roi helpu hynny. Um, os fydd rhai gael Uh, benthyciad, wel, dwi'n dwi berson eitha positif o ran busnes fel arfer, so os yna benthyciad yw e, wel, well, benthyciad fi rhaid e fod. Uh, y peth pwysicau yw i gadw'r staff, cadw... Um, um, a, a, a'r ffordd gorau fi'n credu, dyna mae Dyma beth, dyma beth maen nhw wedi wneud, y Llywodraeth, maen nhw wedi wneud, sicrhau bod y, y, y busnesau'n llwyddo. Um, mae'n well bod y, y busnes yn, yn llwyddo na bod yr, um, yr ochr uh, yr benefits uh, yn, yn goddau. So, uh, dwy adfer y foment gyda Pobol bach sydd wedi bod yn peswch, a ma' hwn yn mynd i fod yn yym rhywbeth dwi dwi yym yn rhywun sydd wedi ca'l pneumonia o'r bla'n, wedodd y doctor wrtho fi flynyddoedd yn ôl bod un a hanner ysgyfaint yn gweithio 'da fi'n iawn, o so so ma' werth i fi falle cadw mas o o y dre, cadw mas o o weld yym pobl am am ddeuddeg wythnos nawr. Yy ma' hwnna'n rhywbeth anodd fel rhywun sydd yn trio a ceisio safio yym wel pump busnes dwi'n rhan o, yy ma' Teithio Cambria gyda fi, Cambria Tour sydd yn dod â bobl mewn i Gymru. Mae hwnna yn fusnes o'n i... Mae Cambria DMC hefyd yn rhan o rhan o hwnnw. Uh, Cambria DMC, y DMC Destination Management Company, wel, mae hwnna'n rhywbeth um, oeddwn i'n rhagweld bydde mwy na thebyg fydden ni'n neud trosiant o, o dros, dros filiwn dros filiwn o bunne eleni. Um, o hwnna'n edrych o llai na

Mae fe'n adeg um, i ni boeni. Um, mae fe'n adeg dwi'n poeni am y to wrth, wrth um, dros y mhen i fan hyn, ond, ond hefyd, beth wyt ti'n ei wneud? Cyrraedd, cyrraedd yn ôl adre. Ie? Um, um, fi rai ni poeni um, am am yy bethe'n bersonol ond dwi hefyd yn per- poeni am y staff a ma' ma' hwnna fel o'n i'n gweud yy ma' hwnna'n rhwbeth ma' y Llywodraeth yn edrych arno. Rŵan, Oes, cer o fan hyn nawr. Cewch hwnnw. Welwch chi ddau fyna. Um, Wel, ie, yeah, mae ma dwy funud rhwng y ddau. um, uh, so, mae ma, ma wrth gwrs, mae'r ma teulu yn priority, ond mae wrth gwrs, fel o'n i'n gweud, mae rhaid edrych ar ôl y staff. Yym mae'r Llywodraeth yn gwneud y peth iawn, maen nhw'n rhoi arian i'r i'r i'r busnesau er mwyn talu'r staff. Nawr yym gobeithio fydd gyda fi y gwaith i rhoid i'r staff ond yy fy' raid fi falle meddwl tu allan i'r bocs. Falle fy' rhai' feddwl tipyn bach tipyn bach ymlân o ran y busnesau yy g- busnes teithio Cambria o ran y busnes sydd o mewn, wel felly fe rhaid ni dechrau meddwl nawr, wel sy'n byd yn mynd i ddod mewn lenni, um, bydd popeth blwyddyn nesaf. Teithio Tango, um, cwmni sydd yn, yn, yn arbenigo yn danfon teithiau i America Latin, um, mae hwnna eto yn Un broblem enfawr gan bod yr ariannu'n, wrth cwrs, fel y byd wedi cael ei drysau, yym mae hwnna yn yn beth anodd i ni fel fel busnes, busnes sydd wedi bod yn, wel, yn llafu'r cariad mewn ffordd, mae'r wraig yn dod o'r ariannu'n, oedd hi'n bargyfreithwraig yn yr ariannu'n a methu gweithio fel bargyfreithwraig, felly teithio tango oedd y... Oedd y busnes, daethon ni i fyny gyda'n gilydd deuddeg mlynedd yn ôl i i bo- fel bod hi'n cadw cysylltiad gyda'i gwlad. Yym a wel ma' ma' pob taith yym oedd gyda ni mynd eleni yy wedi cael ei ganslo. Yym wrth gwrs 'dyn ni ddim yn gwbod, fi 'di clywed pethe erchyll fel bo' lle ll- llew hwn fyn' mlan am flwyddyn blwyddyn a hanner. Nawr sut ma' busnes yn gallu go'dd e gyda hynny? Fydde fydde Fyddai'n llawer hawsach um, gweud hwyl fawr, um, ond dwi ddim yn berson i weid hwyl fawr, dwi'n berson i ymladd. Um, ond just dim dros fi wrth gwrs, os fydden ni'n ymladd dros fy hun, wel, bydden ni'n erbyn hyn felly'n gyrru rown Aberystwyth mewn Ferrari. So dwi, dwi ddim yn un i edrych ar pethau fel ni. Dwi'n ail fuddsoddi yr arian, a tipyn o'r arian dyn ni'n neud, nôl mewn i'r busnes, i'r busnesau, um, er mwyn, er mwyn, well, edrych a tyfu y busnes wrth gwrs, ond on eto dyn ni'n ni helpu'r economi lleol, dyn ni'n rhoi um, arian mewn i'r economi lleol. Um, a wrth, wrth um, wel, o ran y busnes um, twristiaeth sydd gen i, yr er teithiau camera, teithiau tango, dwi'n cyflogi wyth o bobl. Um, mae hwnna yn payroll anferth. Um, Aw, ie. Yeah. Mae hwnna yn payroll. Um, anferth, um, dyn ni, dyn ni wrth gwrs eisiau cynnal y bobl dyn ni yn cyflogi a wedi cyflogi. Um, beth yw pwynt cael gwared nhw os, os yna mewn 4-5 mis fydd angen nhw, um, neu fydd rhai fi ail hyfforddi Um, does dim pwynt neu hynny. Mae ma fe, ma fe, ma nhw'n fusnesau eitha cymleth o ran um, adnabod a pwy a wyr, felly fydd rhywun wedi penderfynu fydd nhw'n wedi symud ymlaen i rhywbeth arall, ond eto, pa fydd ddim byd arall fydd e. Um, so mae hwnna'n rhywbeth fydd rhai ni Um, fe rhaid ni feddwl beth ni'n mynd i wneud. Ond eto, cynnal y busnes, cadw'r staff, a hwnna yw'r peth bwysicau i fi. Um, dwi, dwi, dwi am i Gymru llwyddo, dwi, dwi mewn busnes, busnesau sydd yn dod o bobl, a lot o bobl mewn i Gymru. Um, ac eto, dwi ddim jyst yn cynnal um, a talu um, y gwestai, yr, um, y cwmniodd bysus, y tywyswyr, y bwytau. Uh, dwi eto, mae bobl yn dod i'r wlad a maen nhw'n gwario yr arian, maen nhw'n gwario tipyn yn, yn ddyddiol. Maen nhw'n dod o Gogledd America, Canada, a tipyn o'n nhw gyda tipyn o arian. So mae, ma, wrth gwrs maen nhw'n dod a maen nhw'n prynu, a maen nhw'n prynu a rhoi arian mewn i'r i'r uh, busnesau lleol sydd yn cadw'r rheini ar agor. Uh, dyw hwnna um, ddim yn peth haws i feddwl, fydd hwnna ddim yn digwydd, ond et, eto fydd popeth ar gais, oedd fydd ddim, does neb yn mynd iddo mewn i'r wlad, uh, beth bynnag. So mae rhaid cynnal, cynnal rhywbeth, mae fe'n edrych felly yn, yn rhywbeth i dal i bobl i wneud gwaith sydd ddim yna, ond ond eto mae rhaid ni feddwl mae rhaid talu'r staff yma. Mae rhaid, os dim pwynt iddyn nhw un ar y system benefits, os dim pwynt um, os dim pwynt o gwbl, os dim pwynt o gwbl yn ei hynny. Um, felly, croesi bysedd, croesi bysedd fydd y, um, yr arian yma sydd, sydd um, yn cael ei addo yn dod,

Uh, control. Control.
Control PlayStation, ie? Yeah? Ie, yeah, a wedyn fi'n gallu chwarae Sonic 3. Sonic 3, oce, okay, iawn. Ond fi'n rhaid ti fynd i wely yn fi, anna fi dde? Cera man. So, Yym ie s- do- do- dod â'r arian mewn i'r yym i'r gymuned yym a gobeithio fydd yr arian 'ma sy'n dod o'r llywodraeth wrth gwrs yn yn rwbeth fydd yn fydd yn helpu ni'n d- hir dymor, fydd e'n rhwbeth eto 'dan ni fel pobol busnes yn yn ma' hwn dyw'r y grant, mae'r pethau ddim yn mynd i helpu i ni am amser hir. Uh, dyw, dyw cael y relief ar y, um, ar y, y treth, um, dyw hwnna ddim yn helpu, ond, ond o ran, o ran, um, o ran y cynllun mawr, wedwch, ond uh, mae fe gyd yn mynd i fod o fudd i ni. So, so fydd rhaid i ni, fel pobl busnes, eto gobeithio, wel, sydd yn peth braf o glywed, fi ddim rhai fi rhoi y to sydd wrth ben fy nheulu um, fel garanti. Um, bydd y Llywodraeth yn gwneud hynny, so mae hwnna'n rhywbeth positif, ond dwi eisiau gwneud a dwi eisiau dangos y ffydd maen nhw fel llywodraeth. Um, dyn nhw ddim yn um, wleidyddion i fi yn, yn San Steffan, ond, ond um, os yw hwnna'n dod trwyddo i, i, i Gaerdydd a bod, bod ni'n cael um, beth sy'n deg i ni fel Cymru, wel mae hwnna yn rhywbeth um, dwi'n dwi, dwi, ddiolchgar iawn i Llundain, a dwi'n mynd aml iawn bod fi'n gweud diolch i Llundain. Um, So mae rhaid ni edrych arno fe fel um, peth positif. Um, dwi'n mynd i ddangos, fel o'n i'n gweud, dwi'n mynd i ddangos y ffydd mae Llywodraeth yn rhoi yno ni fel bobl busnes a, a wneud yn ngore i dalu beth bynnag a pob ceiniog maen nhw'n rhoi i fi fel dyn busnes nôl. Um, a na'r unig beth lle i wneud fel dyn busnes, ond, ond eto, mae fe'n bwysig i ni gyd feddwl am am ni fel pobl busnes, a mae'n rhaid i'r i'r bobl sy'n cael eu cyflogi hefyd i feddwl amdano ni. Mae rhai nhw edrych ar ar y ffaith dim angen, dyn ni ddim yn holi i chi fynd lawr eich oriau ar bwrpas. Dyw hwnna ddim yn rhywbeth, um, yn rhywbeth dyn ni moyn wneud. Mae'r... Dyn ni'n trio wrth gwrs meddwl am, am a dw i'n holi'r staff i feddwl eto nôl i'r i'r cychwyn a gweud um, um, beth sydd angen arno i fyw. Uh, mae hwnna'n bwysig a mae hwnna'n mynd i helpu ni fel bobl busnes. Yym, does dim teithiau i weithio arno gyda teithiau camre. Uh, bydd rhai fi fi'n rhan o bwyty byrgyr gyda pedwar um, o fechgyn eraill yn, yn Aberystwyth. A fydd neb yn dod trwy drysau byrgyr, ond ond eto fe rhaid ni feddwl falle um, bydd rhaid ni eto feddwl tu fas y bocs a dim ond bod 'da ni chef sydd yn gallu coginio bod e'n iach, neu hi, um, bod, bod ni yn cludo bwyd i, i, um, i drysiau bawb. Felly fydd uh, bwyty ddim just burgers yn fuan gyda ni o, o, ran, o ran hynny. Mae cegin gyda ni, cegin glan, newydd, clyd. Um, byddwn ni'n gallu creu bwyd Byddwn ni'n gallu um, helpu i gynnal y gymuned, um, ond eto, fydd rhai ni wrth gwrs, byddwn ni'n codi tal, um, byddwn ni'n codi um, am hynny, ond, ond wrth gwrs mae rhai ni eto fel busnes feddwl am be sy'n mynd i ddigwydd 4, 5, 6 mis lawr y lein, neu bellach, pwy a wyr. Uh, felly, uh, dyna um, Fi wedi bod yn meddwl am, um, wel, y diwrnod yma. Uh, uh, fydde ni fel arfer felly ar y uh, 17 o, o fus, uh, fus mawrth yn cael peint o Guinness heno, ond uh, ond yn anffodus mae rhaid ni uh, feddwl uh, um, am, uh, am beth dyn ni'n mynd i wneud a sut dyn ni'n mynd o trwyddo hyn gyda'n gilydd. A mae hwnna'n rhywbeth fi'n credu sydd yn mynd i ddod mas o hyn. Mae rhai ni feddwl am hyn gyda'n gilydd. Um, falle fe wneud ei ni gyd fod yn tipyn agosach na beth ni wedi bod dros y, y blynyddoedd diwetha a A, a diolch i hynny ond yym wrth gwrs oedd dim union ni eisiau y peth erchyll yma sydd yn gwynebu ni a i fod yn yn rhywbeth oedd yn wneud hynny. Mae, mae lot o bobl lot o bobl yn mynd i golli pobl maen nhw yn, yn, um, yn meddwl amdano. yn caru, yn, yn, yn, yn ei, sy'n byw ar y foment gyda, gyda nhw yn ei wrth ei ochr um, am fod nhw'n weld yn hollol iach a dyn ni'n gwybod mewn mis na ddau beth sy'n mynd i ddigwydd. Um, mae rhai ni o ran yr ochr uh, gwyddonol, um, Credwch chi neu byth, mae 'da fi cefndir gwyddonol. Dwi, dwi, nes i gweithio tan 2015 yn, uh, yn labordy uh, biochemistry yn uh, Bronglais, a um, beth maen nhw'n sôn am, uh, am y clefyd yma. Dwi'n dwi, Dwi'n deall tipyn o beth maen nhw wedi bod yn wneud ond eto mae lot o bethau dwi wedi anghytuno gyda'r Llywodraeth beth yw beth maen nhw wedi bod yn wneud. Um, dwi ar yr, dwi'n deall bod rhaid cadw'r um, yr NHS i fynd. Um, ond eto, dwi, dwi o farn o'r cychwyn, um, mae'r plant mae'n uh, yn, yn vessels, uh, fel mae'n gweud yn y term uh, virology. So, uh, maen nhw'n ffordd o symud rhywbeth o un lle i'r llall a bod chi'm yn gwybod bod nhw'n neud e. Um, so, mae rhaid oedd ar profion nôl mewn, um, yn fy marn i. Mae rhaid wneud hwnna, mae rhaid dod â hwnna lan, ond mae rhaid eto feddwl amdano profion i'r bobl sydd sydd... dwi yma, dwi... dwi... dwi'n wedi hunan ynysu a dwi... dwi... dwi wedi bod yn peswch a ma'r plant wedi bod yn peswch a yym pwy a ŵyr, pwy a ŵyr os dwi 'di cael e, pwy a ŵyr dyna beth oedd arna i, 'da fi ddim syniad. So beth dwi'n poeni amdano yw amser dwi'n agor y drws mewn deuddeg wythnos a rhedeg mas i'r Rhedeg mas i'r cae a neidio fel, fel oen bach. Um, bod dwi'n mynd i helpu bethau, achos dwi'n mynd gwybod os dwi wedi gael e, dwi'n mynd gwybod os dwi'n mynd i gael e ar ôl gadael. Uh, so fi rhaid meddwl am mae'r ochr yr, yr, um, yr virology yma, yr ochr y microbioleg a'r biocemeg, yr, uh, ond wrth gwrs ochr immunoleg, immunology yw'r ochr dwi'n siarad amdano, mae rhaid edrych ar y ar y serology fel maen nhw'n gweud, a mae'n rhaid edrych ar yr antigens maen nhw'n galw e. So mae'n rhaid edrych ar, fi rai profi gwad fi, uh, cymeryd yng ngwad i a edrych i weld os dwi wedi cael e. Um, os dwi wedi cael e, dwi'n dwi, dwi saff i fe mas i helpu'r gymuned, dwi'n saff i fe mas i gludo bwyd i bobl sydd angen e. Uh, dwi hwnna ddim yn rhywbeth dwi dwi, dwi, hwnna mae hwnna'n rhywbeth fydda i, fydda i'r cyntaf i wneud. Ond eto, dwi i ddim am wneud e os dwi'n rhoi iechyd um, pobl, iechyd fi wrth gwrs, iechyd yn heili, ond wrth gwrs iechyd y bobl sydd yn fregus iawn adeg hyn um, uh, yn rhan o fe. So, so mae rhaid, um, a fi'n credu fydd hwnnw'n hwnnw tipyn mwy syml um, na wneud Um, tipyn, tipyn mwy syml na wneud y, y feirws. Uh, profi y, y bobl sydd yn... Um, os oes ffordd o wneud e o dim gwaed, wel, arbennig. Um, bydd rhai ni edrych mewn i hynny os oes ffordd um, o cymeryd swab a danfon neu labordy, wel, gallai hwnnw. Dyn ni gyd yn gallu ffeindio mas os ni'n perthyn i rwy'n ar draws y byd dyddie ma. So, galle rhywbeth glanio trwy'r drws mewn chwech wythnos sydd wedi cael ei greu achos y problem hyn. Um, a bod ni'n postio fe'n ôl. Os gallai fe mas i postio fe, wrth gwrs. Ond falle fi rhaid, falle fi rhaid bod rhywbeth fel a'n digwydd. Um, uh, fi rhaid, fi rhaid bod ni gyd yn gwybod os ni wedi cael ei neu beidio. Fi rhaid bod ni'n gyd, os ni yn, ni yn peswch, ife na beth sydd arno ni. Um, mae hwnna'n ma hwnna i fi yn holl bwysig. Mae hwnna, ma hwnna yn rhywbeth achos dyn ni, a beth dwi'n ddeall o hyn i gyd, um, fel o'n i'n gweud am, am um, andanfon uh, agor y drws a neidio ar draws y cae. Um, Wel, galle hwnna achosi spike arall a spike gwaeth na beth ni wedi cael yn barod. So, so dyn ni'n eisiau gweld hwn eto, ydyn ni. Um, so mae hwnna'n rhywbeth, um, os fydd, fydd rhaid fi wneud prawf yn ynghartre, neu mynd i ble bynnag, o dan glo, neu, neu yn y car gyda'r teulu a bod bobl yn cwrdd â fi mewn masks a mae hwnna'n iawn 'da fi neu bod rhywun yn dod i'r drws mewn masg, mae hwnna'n iawn 'da fi um, neu, neu mewn siwt hazmat neu beth bynnag un nhw. Um, mae rhai wneud e, yn fy marn i. Mae rhai wneud e, felly yna beth yw swydd lot o bobl dros, well, dros yr misoedd nesaf, gobeithio ddim blynyddoedd. Um, ond, ond eto mae rhai ni uh, wneud yn siŵr bod hwn bod ni byth yn gweld hwn eto. Mae hwn yn y peth mwyaf pwysig erioed. Dyn ni'n mynd i fynd trwyddo bron uffern fan hyn a um, mae fe'n holl bwysig bod, bod hwn a bod ni ddim yn gweld dim byd o tebyg e yn fy oes i a yn oes ym mhlant i a pwy bynnag eto. Mae hwnna'n mae hwnna i fi un o'r pethau, pethau mwyaf gallto mas o hyn. So, ie, wel, dyna ni. Um, Ie, yeah, sy'n lot mwy lle weid. Uh, dwi wedi, fi'n credu gweud y cyfan o ran, o ran sut dwi'n teimlo, o ran busnesau, o ran y uh, gymuned, o ran y bobl, um, um, o ran, o ran yr ochr um, yr, uh, y feirws hefyd. So, um, Fe uh, siaradwn ni eto. Oce, okay, hwyl. Ta-ra.